Нинди акыл кирәк микән? Кемнең кем икәнен ничек аңларга? Тирә-юнебездәге кешеләрне ничек танып белергә? Ә бәлкем, белергә дә кирәк түгелдер? Хәер, әйдәгез бүген әнә шул хакта сүз куертыйк. Ә хәзер кунакны Үзебезнең студиягә чакыр мизгелләр килеп җитте. Хөрмәтле телевизор караучыларыгыз, каршы алыгыз сезнең алдыгызда Вазих Фатыйхов. Хәерле кич, исәнмесез, Вазих әфәнде. Исәнмесез.
Үзебезнең шушы фәлсәфи бакчабызда сезнең гомерегезнең еллары-юллары хакында ачыктан-ачык сөйләшик дип без сезне студиягә чакырдык. Менә шушы сорауны сезгә дә бирәсем килә. Тирә-юнебездә кем белән яшибез без? Кемнәр белән аралашабыз? Аларны белү кирәк микән безгә? Ничек уйлыйсыз? Сүз дә юк. Үзенең иң беренче шуннан башларга кирәктер дә инде ул. Чөнки яшәү үзе үк нәкъ тирә-юньдәгеләр белән, кем белән аралашасың, кем белән яшисең, шуннан тасвирлана да инде ул. Шуңа күрә Бу бик кыйммәтле әйбердер дип уйлыйм мин. Безнең әңгәмәбез бик тә кызыклы булырга ошаган. Рәхим итеп без үз урыннарыбызны алыйк та, шушы тормыш фәлсәфәсе хакында рәхәтләнеп ачыктан-ачык сөйләшик әле. Гомумән, кешенең кем икәнен беләсең килсә, аның төпкеленә төшәсең килсә, әлбәттә, аның туган якларын, нинди җирләрдә үскәнен беләсе килә. Үзегезнең менә шушы бала чагыгыз хакында, туган якларыгызда рәхәтләнеп йөгереп уйнаган чакларыгызны искә төшереп һәм инде әниле, туганлы менә шушындый нигезебезгә кайтып килик әле. Әйдәгез, сөйләшик әле. Бик, бик рәхәтләнеп, ул һәркемгә дә үзенең Нигезе, туган ягы бик кадерле инде ул. Әмма ләкин мин үземнең туган якны, үзебезнең төбәкне алыштыргысыз төбәк дип атар идем. Чөнки аның табигате тиңсез. Аның чишмәләре дисәң чишмәләре, сулары дисәң сулары, болыннары дисәң болыннары, кырлары. Бездә байлыкның, табигатьнең байлыгы иксез, чиксез. Менә шул бай табигатьле районның Югары Тегермәнек авылында мин дөньяга килгәнмен. Һәм менә бүгенге көнемә кадәр мин бәхетле, шушы нигездә, шушы төбәктән чыккан кеше шунда бүген дә яши, эшли, иҗат итә, көн күрә һәм ул канәгать. Моннан да артык бәхет юктыр да. Инде тормышка килгәндә, мин әйтеп киткәнемчә Тегермәнек авылында туганмын, әмма ләкин тормышның, язмышның катлаулы чаклары да күп булган. Чөнки моны беренче чиратта инде мин әйтеп кайтарып кайтарып Кайтарасым килә шуңа, монда әни белән, әби белән әзрәк ятимрәк үсү дә, бераз тормышның кырыслыгы да, ул бит инде бала чакта бигрәк тә ачык сизелә, ачык күренә. Бу әйберләр дә язмышта, тормышта көчләнергә бәлки мине мәҗбүр иткәндер. Шуңа күрә Мин әйтәсем килә, ятимлекне күрсәм дә, әни белән әби белән үссәм дә, мин көчсез үстем дип санамыйм үземне. Мин үсә-үсә көчәя генә бардым. Үземә минем, минем өчен әнием дә, әбием дә, әти дә булдылар, абый да булдылар, сердәш тә булдылар, киңәшче дә булдылар. Бу яктан мин үземне бер дә ким санамыйм. Әйе, тормыш ул үзе менә кешене чыбыркылый торгандыр. Әнә шул чыбыркыланган язмышлы кешеләр тормышка тагын да чытыртабрак ябешә ахрысы, шулай бит? Мин үземнең күзәтүләрдән дә шулай ук карап барам. Менә хәзер мин үземнең язмышта шундыйрак бит инде һәм күбрәк игътибар бирергә тырышам шундый балаларга, шундый семьяларга, мәсәлән, укырга керткәндә дә, укырга кергәндә дә ярдәм итәсе. Нинди генә мәсьәлә булмасын, минем аларга ярдәм итәсем килә. Һәм Аларны сынап карыйсың да, аларның көчлелегенә гаҗәпсенәсең. Алар сынмыйлар, сыгынмыйлар, алар җыгылып та калмыйлар, алар көрәшә беләләр. Менә шушы авырлык белән дә, шундый кыенлыклар белән дә һәм кыенлыкларны җиңә белә торган ниндидер бер көчле рухта үсәләр алар. Киләчәктә менә кем булырга, ничек яшәргә дигән алдыгызга планнар куйганда, балачак хыялларыгыз хакында да сөйләшмәсәк дөрес булмас бүген. Э, чыннан да менә бер язмыш дигән әйбер дә бар мин үз гомеремдә авыл баласына һәрвакытта да авыл якын бит инде ул аннан соң әтисез дә бәлки үскәнгәдер әни мине теге күрде агроном менә ничектер белгечлек буенча авылда калып авылда эшли торган кеше итеп күреп шундый максатта куйган идек мин агроном булып барырга тиешле һәм агроном булып чыгарга тиешле шундый авыл хуҗалыгы институтына барырга тиешле кеше идем әмма Сәгате килеп җиткәч кенә бөтен документларны әзерләгән моментта минем якташым, күршем дә инде ул, аны күпләр белә дә монда, Рахман Шафигуллин кайтып төште дә, һәрвакытта да э, нинди генә төбәктә булмасын, нинди генә җирдә яшәмәсен, якташ кеше, авылдаш кеше иң беренче район газетасына күз сала. Һәм шул вакытта аның әтинәләре җыеп куйган булган бер төргәк э, авыл уфыклары район газетасына инде. Шунда караганда минем күз төшкән минем язмаларга. И Мине чакырып алды да ул, һәм мине чакырып алды да, эй, айт, Вазыйх, ди, син туктап тора, уйла бер яңадан, ди. Син журналистикага барырга тиешле кеше икәнеңне белдем мин сиңа. Син документларың ал да башта шунда барып кара әле. Синең иҗатың, каләмең бар, ди, диде. Мин шул сүзен тыңлап, агроном булырга тиешле кеше, документларны университетка алып киттем. Һәм бәхетем булгандыр, язмышым булгандыр, шулай укырга кердем дә 10 классны бетердем. Туган якка юллама белән эләктегезме? Ничек булды бу хәл? Менә үзегезнең туган якларда калуыгыз хакында, яисә инде урау юллары аша үтәргә туры килдеме? Юк, мин икеләнмәдем дә. Мине иң беренче э, билгеләгәннәр иде Азнакай районына. Азнакай районына һәм хәтта торак белән тәэмин итәргә дә вәгъдә кылганнар иде. Кайтырга гына кирәк иде миңа. Әмма ләкин мин күз алдына китердем иң беренче әби белән әнине. Һәм Э, кафедрага кереп үземнең үтенечем белән шунда балык бистәсенә җибәрмәсләр микән бәхетемә каршы балык бистәсендә шундый урын бар иде минем урын инде журналистны көтеп торалар иде алар каршы килмәделәр һәм мин бик шатланып үземнең туган төбәгемә кайттым һәм беркайчан да үкенмәячәкмен һәм үкенмим дә бүгенге көнгә кадәр чөнки мин бәхетемне дә язмышымны да матур хезмәт юлымны да иҗатымны да үземнең туган ягымда туган төбәгемдә туган нигеземдә таптым аннан да бәхетле Бәхет юктыр инде ул. Һәм бик бәхетле саныйм үзем. Инде койларда гына булсагыз да, шул үзеңнең туган якларның сагынып кайту, үзеңнең бәрәңге бакчаларыңны исе, әрем исләре, ул яшәргә көч һәм иҗат итәргә ниндидер яңадан яңа уңышлар гына алып килә торгандыр. Минем күпчелек шигырьләрем, күпчелек җырларым дип әйтсәм дә курыкмыйча әйтә алам, туган якка, э, язмышларга, туган төбәккә багышланганнар. Ә бу очракларда менә Шәһәрдә, мин аларны кимсетеп әйтмим, шәһәрдә бар шагыйрьләр, язучылар. Мин күбрәк бәхетле. Ни өчен? Мин иртә белән чыгам, сандугачны җырлаганын үз үз тавышын ишетеп, үзен күреп торам. Бака туе уза икән күллекләрдә минем безнең өй артында гына бака күле. Мин бака туен үзем күзәтәм. Һәрбер пөҗәк, һәрбер хәрәкәтләнә торган минем дуслар алар. Мин аларны үзем беләм, үзем күрәм. Шуңа күрә миңа җиңелрәк авыл темасын яктырту, авылның яшәешен күзәтеп Язу, ул миңа зур өстенлек бирә дип уйлыйм мин. Бу теманы киңрәк ачарга, яктырак, якыннанрак белгән кеше бит инде тотып карыйсың үзең бөтен нәрсәне. Болынлыгында черкигә дә тешләтәсең, бал кортына да чактырасың, сандугач җырына тыңлап аласың, шул ук вакытта төп кода булып бака туена да барып киләсең генә шундый. Шуңа күрә Бу дөньяда һәр кешенең үз маягы була диләр. Маяк булгач, мин иң беренче әле кешеләрнең күз алдына китерәм. Әнинең дип әйтим, әбинең шуңа басым ясап әйтәм мин. Алар хәр вакытта да өйдә дә шигъри телдә сөйләштеләр. Менә гаҗәп ул бер караганда, өйдә шигъри телдә. Хәтта университетта укыган вакытта миңа әни хат хәр вакытта да яза торган иде хатны шигъри тел белән. Мин шигъри тел белән җавап бирә торган идем. Бу тоже бик сирәк күренеш бит инде. Шуңа күрә минем теге күз алдына килә иде, менә язучылар, шагыйрьләр кечкенәдән үк. Аннан соң Кадыр Сибгатуллин белән эшләү. Үзеңне дә. Ул бит инде шигъриятнең атасы дип әйтик, менә күпләр көндәшеп карыйлар бүген дә аның үзе бүген булмаса да, мәрхүм булса да, ә иҗаты бит яши, яңа ачыла. Менә шундый кешеләр белән эшләү. Аннан соң инде э, эшли башлагач та үземнең редакциягә кайтып, үземнең хезмәт юлын башлаганда да шундый көчле-көчле журналистлар туры килде миңа. Аннан соң э, менә шул ук маяк дип әйтерлек инде бергә торганда Менә бәхеттән, язмыштан килә торгандыр инде. Бер үлмәгәләк без, Нияз, Нияз Акмал, Рәуф Гиззатуллин, Галимҗан Гыйлманов, Нәҗип Нәккаш. Болар бүгенге көндә республика алдында танылган шәхесләр дип. Менә һәр кешенең тормышы үзгә дибез бит инде. Сезнең үзегезнең тормышыгызның нинди дә булса формуласы бармы? Менә бу әйберне соңрак дөрес Шәүкәт абый Галиев белән дуслашып киттек тә без. Шул Шәүкәт абый Галиевның бик күп киңәшләрен итәдер инем. Һәр Аеңы гына түгел, җылыңны гына түгел, хәтта һәр көнеңне һәр вакытта да максат куеп, теркәп, ниндидер план белән төзергә кирәк дип әйтә иде. Кояшны күрдең, кояш чыкканын күрдең. Инде ул байыганчы син нәрсәдер эшләп калырга, өлгергә тиеш тормышта. Тормыш бик кыска ул дип әйтә торган иде. Шуңа күрә менә үзем дә иртә белән Аллага шөкер дип бер уянасың бит инде, Аллага шөкер дип бер уянуга и максатларны куеп. Бар бер көнлек максатлар, бар еллык максатлар, бар гомер азагына кадәр шуны эшли алсам ие дигән максатта бар бит әле ул.
Сезнең шигъриятегез, иҗатыгыз белән танышканда, кеше кадере дигән бик тә мәгънәви һәм тирән эчтәлектәге бер шигырьгә юлыктым мин. Һәм минем күңелемә бик тә хуш килде. Чынлап та, хәзерге вакытта кеше кадере ничек бәяләнә икән? Мин һәрвакытта да менә кешелеклек әни тәрбияләгән сыйфат инде бу кешелеклек һәрвакытта да. Менә теге элек әле ул теге патриотический сүзләр Лилин бабай әйткәнчә генә теге кечкенәләрне кимсетмә, олыларга ярдәм күрсәт, хөрмәт. Менә канга сеңеп калган ул. Мин үзем шул чорда үскән бит инде. И әнинең дә менә мөмкин кадәр булса ярдәм ит кешегә дигән әйбер менә теге үзенә язылмаган тормышка аны шикелле әйберләр. Шуңа күрә иң беренче кешелеклек сыйфаты менә минем үземнең күз алдында кеше булу. Кеше булып калу. Ниткәндә, уйлаганда, төптән уйлаганда инде. Ә инде заман бит кырыс. Төрле кешеләрне күрәсең дә, күңел рәнҗегән вакытлар бар, кыерсыталар. Кай вакытта теге сату, сату дигән әйбер, аннары кара ягу кешегә. Алар да бар бит. Ну, яман күренешләр. Ну, аларның булмасын дип телисең инде аны. Ә бар бик яхшы күңелле. Шундый үрнәк булырлык кешеләр. Тормышта әз генә мөмкинлеге булса, ул үзенең соңгысын бүлеп бирә. Тормышны авырлыклы менә әлеге дә баягы тагы аңа да кайтып килә торгандыр. Кеше яшь чагында, әгәр дә үзенең яшәешендә авырлык күрә икән, ул авырлык күргән кешегә һәрвакытта да ярдәм кулы. Әйтәләр бит менә кеше, халык кайвакытта берләшә. Кайгы килгәндә һәм шатлык бүлешкәндә. Шуңа күрә безнең Заманы кырыс булса да, безнең арада әдәпле, итәгатьле, зәвыклы кешеләр бик күп әле. Тормыш көрәш диләр.
Кем көчлерәк, шул җиңә. Тормышта менә шушындый авырлыклар белән очрашырга һәм инде көрәшергә туры килгән чаклар булдымы?
Әгәр дә кеше үзенең яшәешендә көрәшмәсә, ул үз урында таптана торган һәм буш кеше дип саныйм мин аны. Әмма көрәшүнең дә төрле формалары бар. Көрәшә берәү чын мәгънәсендә Мәсәлән, физик көрәшү бар, шулай бит. Просто көчле ул. Берәү бар, рухи көчле. Ә Мына мин үзем сайлап алган бер көрәшнең формасы дип әйтәм. Мин болар белән килешәм. Көчле дә булырга кирәк, рухи да көчле булырга кирәк. Әмма ләкин көрәшкәндә менә шуны игътибар иткәнгез бармы икән? Яхшылык белән җиңеп була. Адәм баласы туган чакта аның маңгаена язмышы язылган диләр. Һәрбер кеше инде үзенең язмышыннан шундый матур мизгелләр көтә. Шушы язмыш галәч җәнүпләре сезгә нинди матурлыклар бүләк итә алды? Мин менә бу язмыш дигәнгә кечкенәдән үк рәхмәтлемен язмышка. Бәләкәйдән үк мәктәп елларында ук лидерлык итте ул мине. Октябрь, октябрят вакытында Ул вакытта бит инде дружина советы председателе, аннан соң комсомол, әни инде секретарь дигән әйбер бар иде. Аннан соң алып килде университетка, университетта да дәрәҗәле ниләр урыннар бирделәр миңа теге дисәм дә, менә авылда гына килгән малай булсам да. Менә шулай гел язмыш үсентеләп, үстереп барды. Монысы беренчедән. Икенчедән, Аннары юлымда минем язмышымда гел яхшы кешеләр туры килде. Әйтәләр, менә кешенең кемнеген беләсен килсә, аның дустына, аның үзен белән ярәшә атлап барган кешесенә кара дип, шуңынан бәяләмә ал дип әйтәләр. Менә язмышка рәхмәтлемен, миңа гел шундый кешеләр туры килде. Димәк, сез тормышыгыздан, язмышыгыздан канәгать? Мин моны мең мәртәбә кабатларга мөмкин бу сүзне, бик канәгатьмен. Сезнең белән дус булыр өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Гадел кешеләрне яратам. Һәм кыр вакытта да ярдәмгә, киңәше белән һәм тәнкыйтли белгән кешеләрне яратам. Кешене күзеңә карап, бүгенге көндә гомумән дә юк ул кешенең күзенә. Без кешенең үз янында мактарга яратабыз һәр вакытта да, ә читтә аны яманлыйбыз. Аны тәнкыйтьлибез. Бүгенге көндә маңгайга күзгә карап, тәнкыйть сүз әйтә белгән кешеләр бик сирәк. Язмышымны язлы иттең, көзләремне нурландырдың, миңа җылы, миңа рәхәт, кулда булса синең кулларың, диелгән. Әлбәттә, менә шушы матур сүзләрне әйтер кешең булса, һәм, әлбәттә, сиңа, колагыңа менә шушы сүзләрне Әйтә алырлык сөйгән ярларың булу, бу, әлбәттә, зур бәхеттер. Әлбәттә, ул сөйгән ярлар, бүгенге көндә ул безнең тормыш иптәшләребезгә әверелгәннәр. Һәм алар безнең балаларыбызның әниләре йә әтиләре. Әйдәгез әле алар хакында да, үзебезнең шушы гаиләбез хакында да сөйләшеп китик әле. Нинди гаиләдә, нинди гаиләнең хуҗасы сез?
Дөресен генә әйткәндә, мәхәббәтсез гаилә инде ул сансыз гаилә, ансыз булмый да ул. Әгәр дә үз барыңа, үз канатыңны, ышанычлы канатыңны табып яшисең икән, анда зур бәхет юктыр. Бу яктан мин үземне бәхетле саныйм. Инде 30 ел бергә иңгә иң торып, сине аңлаучы, безнең бит инде иҗат кешесе болай да хислерәк кеше ул әзрәк. Аны төрле чаклар була. Менә шуның моментын тотып, сине назлаучы, синең хәлеңә керүче Ул на минем дөресен әйткәндә үземнең э, иптәшем дип уйлыйм, Сания дип уйлыйм. Аннан соң э, нинди генә булмасын тормышта балалар бәхете. Алар бик кирәк инде. Ул кеше үзенең ыруын, нәселен, шәҗәрәсен дәвам итәргә тиеш. Бу яктан минем кызым, улым бүгенге көндә икесе дә үз гаиләләре белән, инде оныгым бар, Димәк, буыннар дәвам итә дигән сүз.
Иң тәүге шигырь җыентыгыз белән танышып торып китегез әле. Ул ничәнче елны булды, ничек әзерләндегез һәм әлбәттә, нинди шигырьләрегезне тупларга тырыштыгыз анда? Менә тагы да алданрак башлыйк әле сезнең фикерне куәтләп, балачактан дип әйттем, мәктәп елларына кадәр мин шигырь яза идем инде. Монысы да әни сәбәпче. Әни өйрәткән, әни рифма, ритмнарны әни өйрәтте миңа иң беренче. Һәм язган шигырьләремне әниләрдән, әбидән качып, Кыш бабай яңа ел көнендә Кыш бабайга менеп мәктәптә укып конфет апча идем мин. Шигырьләрне укып. Аннан соң инде яш нигә яш яш яшьле ничек әйтсә, аннан соң район газеты. Минем бәхетемә Кадир абый туры килде, Кадир Сибгатуллин. Минем шигырьләрне анализлап, иң беренче хатларын, җавап хатларын язган кеше Кадир абый һәм канат куйган кеше Кадир абый. Шул вакытлардан инде шигырьләр языла башлады, басыла башлады, әмма ләкин мин бик күрсәтмәдем шигырьләрне. Бер чакны шушы үземнең бер белмәдә торган мәрхүм Фәиз Зөлкәрнәй белән Ләис Зөлкәрнәй безгә кунакка кайттылар. Кунакка кайттылар, кунакка кайтканда ничектер болар юлыктылар минем шигырьләргә. Шигырьләргә юлыктылар да Бер шуның кадәр ничә, йөзләп табак та иде инде биттә шигырьләрем тора иде. Шуларны укып карадылар да, Вазыйх, син китап чыгар, беренче китап, диделәр. Менә аларның авторлык редакторлары да шушы Тормыш арбасы дип атала ул. Алар редакторлыгында, алар мөхәррирлегендә чыккан, алар эшкәртүендә чыккан китап һәм үз арбаңда үз җырың дип кереш сүзендә язган кеше, менә Ләис Зөлкәрнәй, Фәизнең энесе инде. Менә шушыннан кузгалып киткән иҗат бу. Әгәр дә алар юлында очрамаган булсалар, минем әйберләр үземдә сакланган булырлар иде. Дөрес, иҗатымны дәвам иткән булыр идем, әмма ләкин китап булып чыкмаслар иде. Инде шуннан соң ун китап булып дәвам иттеләр инде алар. Тормыш арбасы, тормыш Ормыш, тормыш кормыш, яшерен сөю, күз тимәсен күзләреңә, яфрак күләгәсе, Язлар көтә күңел и һәм балалар китабы да язырга туры килде. Ике балалар китабы. Минем бүген балаларым да шунда үсте, тәгәрәп. Һәм онык нәкъ шулай ук йокыга китә, шушы патша кырмысканы тотып. Яп яшь кешегә шу кадәр тирән мәгънәле шигырьләр язу һәм әлбәттә аның э, китапка да тормыш арбасы дип исем куюыгыз сезнең тормышка чынлап та җитди каравыгыз хакында сүз алып барадыр. Очраклы түгел, э, Мин өч яшемдә әни арба тарткан безнең. Уфал арбасы дип атала бит инде ул. Шуңа күрә ул мине өч яшемдә утыртып алып бара торган булган иптәш өчен генә. Һәм инде әзрәк үсә төшкәч, мин үзем уфал арбасы тарттым. Элек бит инде лыкырдан, кукуруз араларыннан, чөгендер араларыннан үлән җыю бар иде. Шуңа уфал арбасын тарттым һәм беләм уфал арбасының нәрсә икәнен. Ә инде бу тормыш арбасы символик дип әйтик, без аны кабул итик шулай итеп. Тормышны бит кечкенәдән авырлыктан тарта башлыйсың, аннан соң синең йөкләр үзгәрә бара, үскән саен икенче йөкләр салына. Хәзер дә шулай инде, менә хәзер дә бит тормыш арбасын тартып барабыз дип, монысы фәлсәфиерәк фикер дип әйтим, әмма ләкин безнең йөкләр генә башка. Җыр иленә кереп китүегез дә очраклы түгелдер бәлки? Әйдәгез, ул хакта да бераз гына. Бәлки, очраклы дип әйтсәң дә дөрескә туры килә торгандыр. Габделфәт Сафин белән язмыш безне бер очраштырды да, бер текст сорады ул, Габделфәт. Шушы текстны сорады да, мин язып бирдем текстны. Һәм беренче җырым шуннан китте, Габделфәттән. Габделфәтнең бу җыр ошады. Аннан соң инде популяр җырларны соңгы коңгырау, 65 куплет язып биреп, шуннан туган җыр инде ул. Сине югалтудан, э, мин сине бирмәмен ятларга, бик күп кызым туе, Менә шулай итеп кереп киткән. Хәзер инде җырламаган җырчы юктыр җырларны. Бүгенге көндәге 300 гә якын җыр җыри инде ул. Э, телевидение, радиоларда. Җырчылар бик күп. Бик күп башкаралар. Аннары соң менә сез ир егет булуыгызга карамастан, менә шушы гөлләр үстерүегез белән дә шаккатырасыз бит әле безне. Менә шушы гөлләр яратуыгыз, Яшеллеккә мөкиббән булуыгыз да әниегездәндер дип беләм. Аннан өстәп, э, сезнең инде яраткан шөгыльләрегез дә бар. Гөлләрдән кала инде мин теге тиле әйтәләр аны, конечно, дөресен генә әйткәндә, тиле таш чөя диләр. Мин э, Пермь өлкәсенә барып, бездә эшләгән, э, Пермьдә бердәнбер дөньяда шахта, э, хромит чыгара торган шахта ул. Шул абзый кайтты якташ безнең, пенсиягә чыгып. Шуннан без дуслашып киттек тә, Мин әйдәп барам, кайда эшләгәнен күрсәтергә, диде. Мин өйрәнмәдем. Минем хыялым бар иде. Берсе диңгезгә керү, икенчесе шахтага төшү, өченчесе бер гармунда үзем теләгән көй сузу. Менә шуларны әкрен-әкрен тормышка ашыра башладым мин. Пермьга барып, шушы 600 метр аска төшеп, э, алты горизонт инде ул, шуннан изумрудлар алып кайттым мин. Чын изумруд, зөбәрҗәт ташлар дип әйтик бит инде, шуларны алып кайтып, шуннан башлаган идем. Хәзер инде ташлар җыям.